Essalamu aleýkum hormatly türkmen sähraly ildeşler, bütin türkmen doganlar. Ýene bir gezek, e, ýene bir gezek şemmä geldik. Allah Taala ýene bir şemmede siziň garşyňyza çykmaga bize e, pursat berdi. Ýene bir gezek salam aýtýan. Hawa, şenbe günlerde bilşiňiz ýaly sagat on ýarym Eýran wagty bilen, Türkiýede dokuza görä, her hepdede bir däne bir mowzugyň üstünde durup geçýäs, gürrüň bermeli boldy. Bu gün e, biziň temamyz ene dilimiz hakda. Ene dilimizi goraýlyň. Onsoň ýöne bu gezek şu meň kompýuterimde biraz zatlar boldy-da, şoň bir iptela ýazyn ýazýardyk-da, şony ýazyp bolmady. Şol üçin birden başlabereýin diýdim. Sadyk dostumyz-da goşular, oňa-da garaşýan. Hem-de başga bu biziň gürrüňimizi diňleýjek dostlaram gelýänçä bir goşgy okasamma diýip, goşgy-da okamak kellämden geçýär. Bir goşgym bardy. Gora diliňi. Sag bolsun, käbir Muzji dostlar, alyp baryjy dostlaram şolary toýlarda okapdyrlar, kä ýerlerde seslerini diňledik internetde. Taňryýalkasyn aýtýan şeýle goşgyny ýaýradanlar üçin. Häzir Sadyk gelýänçä men şony bir gezek türkmençe heleý bir goşgy bile başlaýyn. Gora diliňi. Sowaşlarda hiç ýeňilmän milletiň, Göreşlerde boýun eňmän milletiň, Haýbat bilan haýbat bilen titremeýän milletiň, Toplar bilen pytramaýan milletiň, Alyp bolsa eger ene dilini, Şol gün kesip bolar onuň bilini. Şu goşguda aýratynam şol ene diliň elden gitmegi, şoňa gynanç bildirmek edil şo wagtam Sadyk maňa jaň etýär, ýöne bagyşlaň. Onsoň Hawa, sesim eşidilýär dämi? Salam berip duran dostlara hemmesine salam aýtýan. Garyndaşlar bar, gadym ýanaşyklar bar, dostlar bar, edebiýatçy dostlar hemmäňize salam aýtýan her tarapdan. Hawa bir milleti ýok etjek bolsaň göreşde ýeňip bolmasa, savaşda ýeňip bolmasa, Soň dilini alsaň, onsoň oň bili kese ýa milleti, şo milleti ýok edip bolýar. Oňa Hawa salam hormatly Sabirinlerden. Salam aýtýan hemmäňize. Häzir şu goşgaýny goşgyny başlaman salam berişip oturmalymykan diýän. Hawa başga dostlaram gelsin, tanyşyp bilişler. Şol azam däl. Mysal üçin, şu wagt zatdan aýdaýyl-la, şol Mysyrlylar arap däl-la, ýöne arap gürleşenseň, arap zat bolup gidýär, arap hasaba gelýär şolar. Ýöne dilleri aslynda afrikaly şolar. Eýranyň özünde-de kän adam şol dili ýitirip, meselem, türkdir, zatdyr, dillerini ýitirip, pars hasaplanýar-da. Ýadyma düşýär, bir öňräklerde bir indi ýaşrak wagtymyzda bir Tehrany biri bilen Tehrandan gelipdiler bender türkmene şo wagtda. Onda sen türkmi, farsmy soraňda enatam türk, özüm Tehrany diýdi. Olam gülkülik boldy, ýani bizde diliň ogrunda işläp ýörüs. Tehran iyi bir şeher bolup bilýär sen ene ataň türk we sen de türk bolmalyda. Ay men oňa aýtdym bir alma agaçdan alma çykýamy ýa pyrtykal çykýamy diýdim. Alma çykýa bolýa sen hem türk bolsaň türk çykýa şo zatdan diýip şeýlek diýdim oňa. Şol ýaly Ýitip gidýär-de, bir-de şoňa öwredilmeýär çaga, kimdigini, nämedigini, taryhy näme, dili näme, biziň öz türkmenimize-de az däl. Az däl. Şol üçin şu meseläň ähmiýetine men şu gün degip geçesim geldi, şony açyklasym geldi. Goşguda-da ýanyp ýazdym, öňki şo goşguda-da şo meseläni dile getiripdim. Goşgyny men yzarlap gideýin. Hawa. Şol gün kesip bolar onuň bilini. Dilini alan güni. Onsoň, Ene dilim, sensiň meniň barlygym. Hudilerden alan zora barlygym. Türkmen hekat ertekiliň ruhy sen, Bagşylaryň, aşyklaryň ahy sen. Gadymy sen, taryh sende möwç urýar, Şahyrlar seň bilen mysra-beýt örýär. Kutadowy bilik ýazýar has hajyp, Kaşgarly türk sözlük ýazýar ajaýyp. Indi şu tak gelemizde kesmeli bolýar. Indi kä goşgyn belki ýaş oglanlar okaýan bolsa ýa diňleýän bolsa, näme näme diýdi, kuta puta bir zat diýdi diýip geçmegi mumkin-da. Kutadygy bilik. Bu türkleriň, türkmenleriň gadym kitaplaryndan, şol türk dilinde ýazylan birinji kitaplardan ýazanam has hajyp Onunjy milady ýüzýyl, ýalňyşmaýan bolsam, şo wagtda ýazýar. Türk dilinde ewüt, nesihat, bilim hemme, hikmet hemme zat bar içinde. Oho, eee, kutado bilik diýmekde gutly, mübärek bir bilim. Kutadowy bilik ýazýar has hajyp. Ýany şol kitabynyň adyny aýtýan şu ýerde. Has hajyp Kutadowy bilik atly kitabyny ýazypdyr biziň üçin. Onsoň müň ýyldan gowrak öňem Kaşgarly, Mahmut Kaşgarly türk sözlük ýazýar ajaýyp. Müň ýyldan öň. Asyl parsçada tas bolmaýar şony ýaly müň ýyl öň sözlük ýok. Eger Ferdusy gelip-de kömeklerine ýetişmän bolsa, Soltan Mehmut Gaznawi döwründe onda Farsça ýitip-de gidýärdi. Edil şu wagtyň özünde-de şu gürleşilýän Farsça ýüzde altmyşy başga diliň zady. Muny men aýdamok, Ýunesko aýt, Ýunesko aýtýar. Şol üçin şu goşguda şeýle geçýär, Kutadugy bilik ýazýar has hajyp, Kaşgarly türk sözlük ýazýar ajaýyp Oguz iliň binýat eden dili sen Göroglynyň perýat eden dili sen Oguz iliň binýady oguz kim bilmeýaller onda bilmeýada Oguz atamyz, bütin türkmen halkynyň bir atasy iň şol taýdan gözbaş alyp gelen ýeri, şol nesli, dowamy. Oguz han diýilýär, onda Oguz ata diýýäs. Şol üçin hem şu goşguda şuny ýaly gelýär, Oguz iliň binýat eden dili sen, Gorgut ataň dessan biçen dili sen. Gorgut ata-da alymlarymyzdan, ýazyjylarymyzdan. Gorkut ata Türkiýede Dede Gorkut diýilýär, Azerbaýjany biz türkmenlerem Gorkut ata diýýär soň. Onsoň Gorkut ata ýöne Magtymgulyny bilýändir sen, on sekizinji ýüz bilen soňrany köp türkmenleň bilýäni şol, onda aňyrsy bilen kän işlerem ýok, Magtymgulam Alladan biziň zadymyzda bolupdyr da şol ülkämizde, ýogsam onda bilmezler. Magtymgulyň dürler saçan dili sen. Gorkut ataň dessanly çen dili sen, Magtymgulyň dürler saçan dili sen, Orhun çölüň daşlarynda ýazgyly Bilge hanyň sözlerinden düzgüli. Orhun çöli nire? Ol türkmenleň ir Göktürk döwründe we ondan öň ýaşan ýerleri. Şol ýerde kitabalar bar. Daş ýüzünde ýazylýar. Uly-uly, meselem, dokuz metr daş. Şoň üstünde taryh ýazypdyrlar şo wagtda. Biziň gadym döwürde köp kitaplar ýazylypdyr türkçe, ýöne jeňlerde, sowaşlarda o ýitip gidýä. Ýöne şo daş ýüzünde ýazylansoň olar ýitmeýä. Daş üstünde dur-da. Nirä ýazjagyň-da muhym. Hatda gadymlarda şol kagyzlaryň deriň üstüne ýazylýar zat bolma ýitip gitmesin diýip. Orhun şol biziň ýaşan ýerlerimiz ata-baba. Orhun çölüň daşlaryna ýazgyly. Bilge han kim? Şol Gökdir döwrüniň kagan, ýagny soldatlaryň patyşalaryndan biri. Özem eýlede bilimli gaty bilimli adam. Bilge diýmek bilimli bolýada alym. Bilge hanyň sözlerinden düzgüli. Türk adyndan ilk söz eden atalar Gültekindir Tonýokukdyr neçeler Tonýokuk şo döwrüň weziri Göktürk döwrüniň. Gültekin-de ýaňky Bilge hanyň inisi. Onda öne ir ölüp gitýä ol pahyr. Şol üçin bir Daşda bejer ýaly ýatlamaz hatyrasy üçin, olam barça olgun çöllerinde Gadymlardan gelýän Altaý dilim sen, Çuň taryhly şeýle bir baý dilim sen. Altaý näme, gelýän Altaýam şol, Altaý daglar bar-a häzirem şol, Sibirýa ýakyn ýerli. Asyl şu türkleň, Bir millet bolup orta çykypda ýaýran ýerida şu Altaý daglary. Ata ýurt asyl şo taý. Hawa, gadymlardan gelýän Altaý dilim sen, çuň taryhly şeýle bir baý dilim sen. Taryh boýy owaz etdiň zor bolduň. Ah nädeýin. Bu gün welin hor bolduň. Ene dilim, bu gün gadryň azaldy, Başga halkyň sözi daşyňy aldy, Bilmez gadryň täze gelen nesiller, Çeýnäp barýar seni basmaçy diller. Birin-birin ýitip barýar sözleriň. Gaýgy bilen seredip dur gözleriň Ölüp barýar bu gün türkmen atlaram Ölüp barýar türkana gaýratlaram Ölmändik biz ozal gylyç ok bilen Ölmändik biz atylan köp top bilen Köp sawaşlar barçymyzdan geçirdik. Gökdepe savaşy iň bäri ýanynda. Türkmensähraň Ryza şa bilen eden savaşy, başga savaşlar, ondan aňyrda taryhda gidip ýatan köp savaşlar, ýöne şonda-da biz ölmedik, ýok bolmadyk. Ölmändik biz ozal, gylyç ok bilen. Ölmändik biz atylan köp top bilen. Ýerlerimizi alsalar-da ölmedik. Daşdan göçüp gelseler-de ölmedik. Zabyllar göçüp getirdiler, ony gün getirdi, ýene ölmedik biz. Ýene ýaşap ýörüs, ýene daýanýarys, guwanýarys. Köp sag boluň, salam aýtýan gadyrly dostlara. Ýerler bizi alsalar-da ölmedik. Daşdan göçüp gelseler-de ölmedik. Ölmedik biz gidende egneşigimiz, egneşigimiz-de Alla. Syla Ryza şa döwründe birinji eden işi Türkmensährany alandan soňra türkmen egneşigiň adyny öňüni geçirýär. Olam nähili geçýärler? Şol okuwa gidende oglanlar şol türkmen egin-eşikli gitmeli däl da. Olaň milli bilýän egin-eşigli gitmeli. Edil şu wagt da Jumhur Islamyda da şo gyzlarymyz öz sargyt zady bilen gitmeli däl edip goýdular da. O magna manto diýdiler. Şeýdip bu gyzlarymyz hem şony ýuwaş-ýuwaş adat boldy. Ogul bir ge alşan adat bolansoň öňkä geçmek kyn bolýar da. Ryza şaň döwründe erkekleriň egin-eşigini aldylar. Cumhuriýet Yslamy-da gyzyňkyny aldy. Şeýdip, iki tarapdan onam ellem berdik. Ölmedik biz gidende egin-eşigimiz, Umyt bilen açyk galdy işigimiz, gapymyz açyk galdy. Emma, ýöne bu ýerde bir emma bar. Emma dilim ýitse solan günümdir. Şol gün bizi garşy aljak ölümdir. Dilsiz galsak ol gün hakgaýt har bolarys, müň öleris özge dile zar bolarys. Özüňe gel gora diliň eý ilim, dilim dilim bolýar bigün soý dilim. Hytaýda ihamda bar, iki ýilli dilim bar, bir äwje dilim, birde dilim dilim parçalanmak. Özüňe gel gora diliň eý ilim, dilim dilim bolýar bigün soý dilim. Bu gün saýgarmasaň dogry ýoluňy, Bu gün ýaşatmasaň ene diliňi, Ertir saňa pişmanlykdan haýyr ýok, Giden bir dil hiç wagt yza gelenok. Oýan, oýan, oýan, gora diliňi, Diliň seniň hakyň, sora diliňi. Goşgy şeýdip soňa gelýär. Dogrudanam diliň seniň hakyň. Eýran Kanuny Esasynyň on bäşinji maddasy şol dilde türkmen dilli ýazmak, pozmak, öwrenmek haky bize berýär. Ýöne ýazylan nirde, amala aşan nirde? Kyrk ýyl öň ýazylan zat kyrk ýylda bolmady, mundan soňra-da tama ýok. Şon ýaly, ýöne biz Sora diliňi, hakyny soramaly. Soramasaň-da, aglamadyk oglany-da emme ýok-da, ýöne şony yzarlamaly. Peýda ýok diýip ýatmak däl meň niýetim. Täze gelen dostlaryň hemmesine salam aýtýan, köp sag boluň, Alla kuwwat diýýärsiňiz. Alla baryňyzy saklasyn. Bu goşgy şuny ýaly, men şu wagt Instagramda-da goýdum şony. Eger bu rat diňläýin diýseňiz, başga dostlarymyzam okapdyrlar, olardanam belki diňlänsiňizdir. Ýöne öz sesim bilen okan goşgymy şu zat Instagramda-da görüp bilýäňiz. Şu goşguda-da geçi aýdylyşy ýaly, şol biziň giň taryhy dilimiz gaty giň çuňňur taryha eýe. derin taryhlardan gelip ýetýär we biz ata-babalarymyz şu güne getirip biziň boýnumyza dakypdyrlar, şony bize beripdirler, bir amanat ýaly şol. Döwürden döwre geçirmeli. Biz hem şony dogry suratda geçirmegi öwrenmeli. Bir miras diýýäs-dä şoňa. Ene dil, medeniýet bir miras. Miras bolanda ata-babadan bir ýer galanda nähili ýortuşýar adamlar? Paýyny aljak garaz her kim eýe çykjak meňki-meňki diýýä. Ýöne medeniýet, kültur dile galanda miras diňe ady-da, oň ugruna düşýänem ýok. Näme üçin? Şol mirasyň gadry bilinmeýär. Nämedigi bilmeýär, serheň medeniýetden daş galýar adamlar. Hawa, bir ýer bolýar sen alýaň, ekýäň peýdasyny görýäň, gözüňde görýäş puljagazam eliňe gelýär. Ýöne sen şo külturdan gelýän peýdany görüp bileňok maddy bolmansaň. Ýöne ol sen isleseňem, islemeseňem zaman bilen bilelikde seň ruhuňada siňýär, seniň terbiýäňe sygýar, çagalaň terbiýesine siňýär, seň şahsyýetiň hemme zada siňýär şol. Sen ony görmän galýaň. Ony görmek üçin hem Farslaň aýşy ýaly şuur gerek bir türkleňşi ýaly bilinç diýýär-de. Türkmen türkler bilime elime bilinç diýe, bilim diýe, onsoň şuura-da bilinç diýilýär. Medeni bilinjimiz bolmaly. Türkmençesi näme? Aňymyz bolmaly, medeni aň. Köp zady okap ýetip bolmaýar. Okaýaň, okaýaň, öwrenýäň geçersiň. Ýöne sende bir aň bolmasa, aňlaýyş bolmasa bu zatlara, okuw bilen bolýan zat ýok. Şol üçin ilimizde aňlaýyşyny güýçlendirmeli, milli aňlaýyşy, gadyr-gymmatyny, Taryhlardan nesillerden gelýär. Şeýle näçe müň ýyllyk köki bar. Şunça adam zähmet çekilipdir, şunça kitaplar ýazylypdyr. Sen bir uly millet. Şu gün şo dili sen saklamak seň borjuň. Ýere eýe çykyş ýaly, pula eýe çykyşyň ýaly ferhenge-de eýe çykmaly, dile-de eýe çykmaly. Sebäbi şol seň çagaňy geçjek şo dil geçmeli. Agtygyňa geçmeli, bir miras ýaly dowam etmeli şol. Eger şony etdirmeseň, onda seň şo milletiň ýitip gitýär. Üç nesil soňra seniň bu günki gürleşiňi üç nesil soňraky seniň çagalaryňyz düşünmän galýar. Hawa. O resany gawy Mihaýyň keýnary aýtmana. Sen aýtma men ýanmaýyn-da. Garaz biz elimizden gelenini edip otyrys. Ýöne ýene-de internet-de gowy ýok ýerinden taýak ýetinçä ýumruk diýýär şu ýollardan ýetirjek bolaýly sesimizi. Ha oňa-da zat gerek-dä. Oňa-da aň gerek. Umumy aň gerek-dä. Ýöne sen bäçe adam ýüregi ýananyp-da Hemişe birki adam şony etsin diýip garaşsaň bolmaýar. Näme bir döwlet ýok başyňda, türkmen döwletdaryny. Sen wezaret ýok, zat ýok, sen işleň gapdalyndan bir iki eliň bilen ýetişdiň ne edip bilýäň? Emma şol bir döwletiň işi bir gurulşyk bolsa, sazman bolsa, ol köp işler edip bilýär. Bizde gynanç bilen ýok, şol üçin her kim başyndan başardygyndan etmeli. Dama-dama göl bolar. Hawa, käbir soraglar bar, ony men şu wagt gürrüň kesip, e, jogap-da berip bem, e, falan diýip, ýa-da dil bilen baglanyşyk bolsa jogap berjeň-de, ýöne başga bir zatlar bolsa, onda ony soňra goýmaly bolýar soraglary. Hawa, indi biziň dilimiz ýa-da şu. Biziň türkmen dilimiz Men özüm türk şeyle Türkmen Sährada yaşayan wagtymda Türkmen Sährada hem. Näme sen töweregiňde diňe türkmeni görýäň-a? 2 million türkmen. 2 milliondan gowrak. Onsoň eger bir alasda gaýra gitsek Türkmenistanda görýäs. O taýda 4-5 million. Biz bar ýogy şomka diýýäs. Türkmeniň we türkmen diliniň. Aslynda beýle däl. Biz şol bäş-alty million türkmen sana Türkmenistanda ýaşaýan ýakyn mysal üçin o gatysy ýedi sekiz million diýilýärdi. Şol bir beýik bir imperatorlygyň, beýik bir milletiň diliniň bir bölegi. Türki halklaryň biz zadynda bolýarsa bir şejere diýip bize soý agaç hasaplasak, şoň şahalaryndan biri biz. Türkmen. Sünnedi belli türk sözüni alaýyl-la. O men o o soňra nähili türkmen bolupdyr oň gürrüň kän ýöne iň azyndan öňde biz türk. Onsoň dünýäde näçe türk ýaşaýar? Biz ýaly. Biziň dilimizde gürleşýän. Lehjäni aýdamok-da. Lehje diýen hä men ga türkmençe lehje bilen gürleşýän Azerbaýjan Azerbaýjan lehjesi bilen gürleşýär. Gyrgyz Gyrgyz lehjesi bilen ýöne dil türkçe. Meň gürleşýänimem türkçe, azerbaýjaly doganymam şeýle türkçe, hemmäm türkçe. Onsoň bu türkçäňem özüne görä näçe şahasy bar. El belli. E, esasy şahalary bir oguzja, iki kypçak, üçde karluk diýilýär. Oguzja ki biziň türkmençe gürleşýänimiz Azerbaýjan, Oguzja, Asyl olam asyl türkmen özleride. Şol okaýan bilimli alymlar hemmesem aýtýar özlerem aslymyz türkmen diýip azerbaýjanlylaram. Ýöne soňra mezhep zat tapawuty diýilseň zat bolýada başga millet ýaly bolup durýada. Soňra Türkiýe Türkiýe we gurallarym türkmen amany. Olaram oguzca, oguz türkçe. Şu wagt biz oguzca gürleşýäs. Başga kimler bar? O bar. Garapapaklar bar. Onsoň kän arap türkmenleri bar, köp ýerde oguzja-da gürleşilýär. Ikinji, gypjak türkçesi. Gypjak-da gazaklaňky ýaly. Gyrgyz, gazak, tatar, bular gypjak zat türkçesi bilen gürleşýärler. Şolary, meselem, gazaklarda biz ýe diýsek, olar köplenç je diýýär-de. Biz ýok diýsek türkmençe olar žok diýýärler. Şu şekilde. Ýa gyrgyzlaram ž ýerine j diýýär, jok diýýär olar. Amma asyl şu dil bir. Ýa biz meselen s ş diýýän ýerimizde olar köplen s diýýär. Biz şaýyr diýsek olar saýyr diýýär. Emma şol ýanjak bir inje ýerleri bilsek hemmesi bir dil. Üçünjide şol zatlar özbekleň gürleşi birde zatlar bar gündogar türkistanda gaşgaýlar da oguz hasaplanýalar onsoň ýaňky zatlaňky uýgurlaňky birde özbekleňki olar da karluk lehçesine girýär karluga girýär indi men bu taýda beterde şol dil zady girmek däl maksadym men dilçi-de däl edebiýatçy köplenç şony men Ijtimaýy tarapyndan açyklajak bolýanda, ýöne şuny aýtjak bolýan, şol bütin hemme lehjeleri alsak, bilelikde türk dili tap bolýar. Şony näçe million adam ýaşaýar dünýäde? Dört ýüz milliondan gowrak adam ýaşaýar dünýäde. Ýagny, sen türk lehjeleriň birini öwrenseň, türkmençe ýa azerbaýjanja, özbekçe, Biraz şony üýtgetseň dört ýüz million adam bilen gürleşip bilýäň dünýäde, düşünişip bilýäň. Şol üçin hem Ýunesko tarapyndan türkçe dünýädäki halkara dilleň biri hasap edip aldy. Zady geçdi, hesaba geçdi şol. Ýani beýnelmileli dil bolýar şu wagt. Şu türkçe diýende diňe şol türkçäni Türkiýede türkçäni esas alyp aýdylanok. O birde bir ýurt bilen bolýan zat däldi. Näçe ýurtda gürleşilýän bolmaly şol. Hem-de sany köp bolmaly jemgyýeti. Şol jemgyýetiň içinde Türkiýäň-ä türkçesi bar, Azerbaýjan bar, tä Çine çenli näme türk bolsa biz özümiz türkmenler hem içinde bar şonuň. Şol üçin biz beýnelmilli bir dilde gürleşip ýörüs şu wagt. A muny-da aýdaýly ýene-de. Irany farsça dili almadylar. Ýunesko hesaba almaýar, beýnulmilli hesap etmedi. Iki gezek-de başwur boldy şu wagt. Iki gezek şony beýnulmilli hesap etdirjek boldy. Näme üçin? Birä dünýäde şol gürleşýän az farsça. Nirede gürleşilýär? Owganystan, Tajikistan, bir-de Iranda. Iranyň ýarysy türk, oňa-da girişip durmaýyn. Onsoň Ýurt sany-da az, gürleşýänem az. Iki gezek şoýle zat boldy. Onsoň ýene bir şert bar-a. O diliň näçe arassa boldugy, näçe esil arassa galypdyr, garyşman galypdyr. Sarssaň, ýüzde altmyşy, ýüzde altmyşy başga dillerden orun alypdyr. Şu wagt parsça diýip gürleşýär. Köpüsi arapça, türkçe-de bar içinde, başga dilleriň girişi-de bar. Şol üçin ony bir dil hasap etmeýär UNESCO. Diýmek, biz bir baý bir dile eýe, özümiz habarymyz ýok. Näme üçin bir çeňräk berde ýaşaýas, dünýäden habarymyz ýok, gatnaşyk ýok. Şol üçin hem e, kä wagtda özümiz Kiçi zat görýäs, bilimimiz, taryhymyz az bilmändik, şu meseleleri bilmändik, özümiz bir hili parslan ýanyny kiçi, kiçiňräk görýäs, kiçik millet ýaly görýäs. Ýöne beýle däl, sen şu türkmen sähradan çyksaň, başga ýerlere gitseň, ony gowy düşünişip bolýar, uly milletdigini. Onsoň şeýle men bir käzatlary Ýöne biz beterem şol näme derdimiz, kemçiligimiz bilmeýäs, habarymyz ýok. Häki milli aňymyz pes. Milli aňy döretmek üçin ýene terbiýe gerek. Terbiýe milli aňy döretmek üçin. Onuň nirden başlaýar terbiýe diýeniň? Başda şol maşgaladan, hanabadadan başlaýar. Ilki ene-atalar bilmeli şony düşünmeli. Ene-atada eger şol aňlaýyş bolmasa ony çaga düşündirip bolmaýar. Eger ene-ataň aňlaýyşy şu bolsa, aý meň çagam türkmençe zatsa farsçada lehçesi bolýar diýse, şol şoň dünýägörşüň darlygyndan, da görkezýär. Sebäbi lehje diýýän zat Irandan daşarda ýerde hiç muhim zat däl. Iranda şony muhim edip görkezýärler, şo bahana bilen başga dilleriň öňüne geçjek bolýarlar. O ene ata şony bilenok, habary ýok, onsoň eýýäm täsir alýar, rawany täsir alýar öz dilinden uzaklaşjak bolýar. A sen biraz lehjeliň gürleşeňde näme? Gürleşmäňde näme? Şu wagt sen Türkiýä gel ýa başga ýurtlara git. A Trabzon lehjesi diýilýär, gaýtam gowy owadan-da gelýär. Ýa biri mesen Edirne lehjesi, beýa beýa diýip getirýärler. Istanbul lehjesi. Hiç kim şony kemsidenok şony. Gaýtam bir zat we näme bir täzelik, bir üýtgeşiklik, gowja reňk ýaly seredilýär. Iranda bolsa näme? Şu lehjesi bolsa şol yza galan ýaly, yza at ýaly bir. Şu özümiz danyşyp hak ýadyma düşýär, gara şu lehje bilen gürleşjek ýa-da bu. Şon ýaly kellä goýulýar-da. E, soňra daşary ýurda gelýän, o gürrüňler ýok, o Iranda barmyş. Meselem, Iranda bir de şun ýalydyr. Şähristany, Şol Iranyň ferengiň meden yzdadygyny görkezýär. Ýani bir ýurtda milleti farkly diýip şoň kemsidilýän bolsa, şähri başga diýip kemsidilýän bolsa, şol milletiň özi yzda, şol ýurt yzda galypdyr. Şu wagt ýene men ýa-da ýaşaýan ýerinden mysal bereýin-le, görýän zadyndan mysal bermeli bolýar-da. Biri meselem Istanbully men diýip hiç kim poz berip bilenokdyr diýeli. Sebäbi Stambuldan owadan ýerler bar, Antalýa ondan uly bir turisti owadan ýer. Ankara paýtagt, Stambul ikinji şäher hasap bolýar. Izmiriň özünde bir owadanlyklar bar. Ýagny ýurda-da şeýle bir deň ýetişilýär ki, ol ondan öň owadat bolmaýar, biri kiçeldip biri ulaldylmaýar, rekabat bar arada. Şol üçin hem Kemsidilme diýen zat ýok, şol diňe zatlaň arasynda bar, şu Eýranda görýäs şolary. Men gürleşdükam okuwçylarym da gelýär türk dilinde. Olara da bir salam aýdaýyn-da. Merhabalar. Eee, evet, Buşra Buket, ben Türkmence konuşuyorum. Türkmen eliyle, Türkmen dilinde haftada bir kere. Selamlar bolsun size Ben türkmence devam etjäm hoş geldiniz Hawa eee şöyle Ol üçin enatalar şuny hökmän zat etmeli. Çagalaryna şol ilki enatalar bize öwretmeli. Olaram çagalaryny öwretsinler. Salam, hoş geldin, hoş geldin. Ýene bir zat diýeýin şu ýerde. Meselem, sorag bolýar, mysal üçin, ne ýaňky türkmen dutar zady çagalar diňlänok, halanok ýaşlar diýilýär-de. Merhaba, merhebalar, merhebalar. Tekrar merhaba diýýärin. Dutar-da meň arkamda durandyr. Dutar halanoklar ýaňky zatlar ýaly, ýaňky şu pop, şu şony ýaly diýilýär-de. Oňam öz bir täsiri bar. Birinjiden insan her hilli muzyky gowy görer. Indi her bir ýaşda her hil direk muzyk isleýä adam jany isleýä. Zatlaka ýaş wagtynda hereketlere şeýle bir az bir heýjan beren zatlar gowy görýä. Ýaş ulalanda bir az ýuwaşrak, aram muzykalara gowy. Ýöne bir zadam unutmaýly. Diňe o däl, olam biziň terbiýämize bagly. Eger çaga ýa ýaş oglanlar şol türkmen zadyny diňlänlerinde şondan bir hezil etmeýän bolsalar, keýp almaýan bolsalar diňläsi gelmez. Ýöne şurada bir mesele bar. Gulak, muzyk gulagy diýen bir gürrüň bar. Muzyk gulagy. Biziň bu gulagymyz däl-a. Şu muzygy öwrenişen bir gulak bar. Şol gulagy çagalykdan öwrenişdirmeseň, ulalanda şony kabul etmegi kynrak bolýar. Eger siz çagalykdan şo çagaň gulagyny türkmen sazy bilen öwrenişdirseňiz, o ulalanda-da şony isleýär. Näme bular zat-da, bir gowumy muzik-da bular. Has muzikleň içinde. Emma ony öwrenişdirmeseňiz, onda birden ulalanda diňlände oňa zat gelýär, biraz gelmişek, indi bir bir tanyş gelmeýär-de, ol hissi alyp bilmeýär. Şol üçin ýene-de ene-atalara barmaly. Ene-ata birinjiden öz zat edip bilme, şol muziki söýdürmeli. Näme üçin söýmelidigini öwretmeli. Çagaň gulagyna öwrenişdirmeli. Ondan soňra ol dutar diňläsi geler. Siz mesela, mysal üçin, özüňizem şu ýaşlarda birden Afrika deýin bir ýerde meselem geň bir atly bilen muzyk çalynýar, sesinden bir size zat gelip, aý oň ýerine pop pop diňlänsiňiz gelýärda. Näme o gulak öwrenişmändir şoňa. Kä muzyklarda olar zat halkara klassyk o bir nezm zady bar, indi oň gürrüň kän da, ony hem halkda her salýar, o başga gürrüň. Diňe diýmek şu dil ýaly biz muzykda-da öwrenişdirmeli. Başga näme etmeli dilimizde? Hawa, başda biz şuny saklamaly, boýnumyza borç, bize ýer ýatanyýa ýeten ýaly, pul ýeten ýaly bir mirasymyz bar, şonam biz saklamaly, şoň gadyryny bilmeli. Şol aňa biz eýe bolmaly birinjiden. Ikinjiden, biziň ýurdumyzda türkmen dil zady ýok-da, okuwy ýok, medrese ýok, zat ýok, näme etmeli onda biz? Biz näme eden bolsak, şony etmeli. Şeýle aýdaýyn. Biz näme okuwy, okuwy-da öwrendikmi? Diliňi söýmeli birinji, söýgi bolmaly. Bir zady söýseň hökmän şoňa ýetersiň. Daşlarda-da ot ýolsa ýetin, ýakynda o ýetersiň. Iň azyndan ýetjek bolup urunarsyň. Diliňi söýeňden soňra Hä şol ugurda çap bolan kitaplar barda şony her nädip ele alýaň ele geçirýäň şony öwrenjek bolup ýoş okaýaň sen şony biziň eden işlemiz şol. Gazyň şo wagtlarda Magtymguly kitaplary barda şony alyp bir birden Baýby ýadyma çen, yň okyp bilmeýäsda, ne bile ge ýazylsa, aýdyň okyljak mesela. Nä türkmençe aýdyň. Şu zatlar ýoşuş öwrenilip, öwrenip öňe gidildi-de. A soňra goşgy ýazasyň geldi, goşgy ýazdyň, iki at ýazdyň, zat ýazdyň. Bu gün türkmençe gürleşýäň başardygyňdan. Başgalary-da öwredesiň gelýär. Şu hemmesi nirden? Söýgüden gelýär. Halkyňy söýmeli, diliňi söýmeli, özüňi mesgul görmeli, jogapkär görmeli. Şu duýgy bolmasa, onda bolanok. Onda ýitip gitýär dil. Onsoň, hä, şolary ýuwaş öwrenjek bolmaly, azajygam bolsa. Özüňize iň azyndan her gün birki täne türkmençe söz öwreneýin diýmeli. Özüň bilen ädi etmeli şony. Hepdede bir gezek hiý bolmany bir gezek türkmençe habar diňläýin. Aşgabady diňläýin. Türkmenistany diňläýin. Bir den kagyzjykda alýaň eliňe, bilmän kelemeleri ýazýaň şo ýerde düşünmän ýerleňi. Onsoň ony bilýän adama soraýaň. Bolmasa-da bu gün şu internet arkaly hemme ýerde ýazylyp dur. Ene dilim diýip bir dän zat bar, saýt bar, türkmenistanyňky. Başgalar-da bardyr şu ene dilim. Şoňa baryp ýazýaň. Jogap çykýar, öwrenýäň. Kyn däl. Özüňi biraz zorlamaly. Şu wagt Biziň aramyzda bir zada men dykgatym çekdi. Sen telefon etjek bolanlarynda eýýäm şumara zat soraňda dibiste falan fa eýýäm farsça başlaýarlar şony. Sıfırdan zatdan. Şo bir e, zat bolupdyr. Öwrenişipdirler şoňa. Şumara zat sorulanda hemişe de şumara telefon soralypdy da. Şon türkmençe aýtmaga öwrenişmeli. Türkmençe. Men ýadyma düşýär, men edende köp wagt boldy oňa, ýöne 25 ýyl bolandyr. Bir muhabirat zada giripdim şäherde türkmen serada. Ha nirek jaň et telefon atjak. 0 560 falan aýt türkmençe aýt ýanda. Bakyp durdy. Siz nirelden diýä? Ştaýli. Ýok diýär, türkmen sallar ýaly görleşýär. O wagtda muny ýal Eýwa, nirem Türkmenistan, iki, üç, dört, beş, näme şony parsça aýtmalymy hökmän? Türkmençe aýtsaň türkmenistanly bolýaň şo. Onsoň her tarapdan aýtmalyla şony, her tarapdan öwrenişdirmeli. Çagalara-da, özüňiz-de şony nygtap durmaly, tekrarlap durmaly. Şeýdip öňe gidip bolýar-da. Onsoň başga bir mesele barmy ýatdaş eden? Çagalarymyza türkmen at bermeli. Bir ýalňyşanda da türkmençe şona gülmeli däl. Ýöne gowy söz bilen şoň türkmençesini aýtjak bolmaly. Ýani Ony dürtüp-dürtüp gaýtam türkmen dilinden gaçyrmalyda, ýumşaklyk bilen, süýji dil bilen türkmen sözleri şuny aýtsa-da bolýandyr şoň ýerine diýip öwretjek bolmaly ýumşak dil bilen. Çagalara türkmen ady öwrenmeli, bermeli. Türkmen ady Alla Tagalany söýmek üçin hökman arapça gürleşmäge gerek ýok. Türkmen dilinde-de söýüp bolýar şony. Alla Tagalanyň atlarynyň manysynam alyp bolýar türkmençe. Alla Tagala üçin ol şekil harflar däl-de, şoň içi möhüm, içi. Gadymdaky adamlar zat diýýär, aý şol diýýär, Kurany ýat bolsun diýip türkmençäni bermejek bolýar. Ýöne men bilýän, hatda Ahulyň özem düşümlileri türkmençe at berýäler, köplenç oglanlaryna berýärdiler. Muhteba fikir etmeli la. Dili üýtgemek üçin, ýetmetmek üçin gelenok dilimiz. Hatda men düýn bir ýerde okydym, Ymam Ebu Henife şol hatda zat etjek bolupdyr, şol namazy zady türkçe, meselem, her kim öz dilinde okymaly etjek bolupdyr-da, şonuň ýaly. Ýöne onam näme hemişe zatlar bada şol galyp şekil form daşyna bat seretýärler muhtawadan daş içindäki aşak olar hem şonuň garşy durýarlar we olam aýyp bolýar şu arapça dowam edeli. Ýöne şol Ebu Hanifäň şeýle alym düşümlidigini görkezip mende geň galdym dogry ýöne bir ymam adam şu arapça diýmeli şol aýtmaly aýtmaly bolsa. Şolam şol her kim öz dilinde okybersin edipdir, ýöne öňüne geçipdirler. Düýn bir kitaplarda okyp taryh kitaby okap barýarkam gördüm. Şol üçin türkmen dillerimize eýe çykmaly. Biziň indi soňky aýtjak zadymam ýaňky elefba meselesi bar da, şol köplenç biziň nähili ýazmaly Nähili ýazmak dogry olar şon ýaly jedeller bolýa onsoň jedel diýmegem dogry däl jedel bäs diýmek dany her kim niýeti şol bir gowrak bir aňsatrak ýol berip şol türkmen dili gowy okamagy üçin bir ýol görkezjek niýeti. Ýöne köp halatda gynanç bilen o ýol görkezýärler ýöne arada agzalyk hem köp döreýärdi. Onsoň Nerwiýa swiftkaliçi şan hasam biýaryt bala nämäni biýaryt bala o o Menä köplenç o zatlardan uzak galýan ýöne şuny bilýän eee dil öwrenjek o söýgi dörenden soňra dogry biraz elifba hökmän gerek da ýöne adam her şekilini de okap öwrenýär şol bir şekilde. Asly öwretmek. öwrenmek. Men osmanlyja dersler-de berýän öz adymyza osmanlyjany. Şonda-da alakany adam bir kelemä seredende, şu kelemä bir şekil ýaly görýär-de. Hub ýazan HVB okamaýar. Başda okaýan birinji synp klasda ony öwrenişýänçäň. Soň hub diýip geçýän. Gowy. Erbet. Bir şony şekil ýaly görýän-ä. Ol üçin başda şu dili öwretmeli. O hereket zatlar ikinji. ikinji zatda durýar, erzişde durýar, derejede durýar. Ýöne ene dili ýene Ýuneskoň bir sözi bar, şonam aýtman geçsek keýp boljak däl. Ha, hoş geldiňiz Nurulla Işan. Hökman hawa ýadymda bar. E, köp sag boluň, Taňry ýalkasyn. Ýok, biýaryt bala diýene düşünmedim men. Ýa, ýa-da ýadyňyza düşýärmi diýip soranlarlar, belki-de men ýalňyş okandyryn. Köp sag boluň, taňyrýalkasyn, o ýazyşma, ýazyşanlarymyz-da ýadymda, ony romanuň soňunda-da getirendirin. Romany bir wagt görseňiz, köp adamyň şu ýazyşmalaryny getirdim, bir ýerde sizdiňiz. Ýunesko görä, ene dilini bilmeýän, diňe bilmeýän däl, ene dilde gürleşmegi, Ýazmagy, okamagy bilmeýän adam bisawatdyr diýýär. Ýöne Ýunesko aýtýar. Ýunesko näme? Sazman Beýnul Meleliň guran şu medeni zadyny hatyra gurup. Ha, zada hemmäňiz internete girip durňyz. Bir gezek Ýunesko ýaňky jümläni aýtsaňyz, meselem, kessan li kezzabanu ma derşiýan raýmidana falan bisawat falan şeýle bir zat ýazyň, eýýäm çykar. Yani şol ýaly ähmiýet berilýär. Näme üçin ony alymlar şeýle testler geçiripler, synaglar. Şol bir çaga eger ene öz öýünde şol öwrenişi ýaly okuw şoňa ýaratmasaň, okuwda okutmasaň şu dilli, ol e, hemme zat kelimeleri öz beýnine terjime edip getirmeli. Öz ene diline terjime edip. Sen şol üçin şoňa ene dil okutmaly, öwretmeli. Ony bisabat saklamaly. Ikinji, gerek bolsa şoňa hem ene dili hem-de başga resmi dil öwredip bolýar. Iki dili öwrenmek beýiniň ösmegine sebäp bolýar. Munam şol zatlar barlag geçirip aýdylýar haý ýöne keýfini duýga görä islegiň görä aýdylýan söz däl men şu wagt özüm bir howlisans öwrenjim bar dany şu bar şu ugurda işläp ýör Tomas we Gollert näme edýärler ikiside bir beýik barlaýjy şonda iki dilli okumak iki dilli öwrenmek öwrenijileriň ýa okuwçylaryň akademik ösüşleriniň güýçlendigini görkezýär, güýçlenýär, güýçlendirýändigini görkezýär diýip şeýle testlerlerini ýurtda çykarýarlar. Köp alymlarda geçirýärler. Diňe Meselem, käbir çagalar bardyr, biraz hassarak, keselräk, kän zat bilmeýärler, öwrenip bilmeýär. Şolarda ýöne dikkatli gitmeli. Ikisini birden berseň, olaňky bolmaýar diýýär. Sag, akly ýerinde, Kemala ýeten oglana iki dili öwretmek hiç bir zyýany ýok, beýnini ösdürýänmiş, ylmyň görkezýän, bir. Ikinji, iki dili bilýän adam iki dünýäni gören ýaly. Iki dili bilýän adamlar zadam köpräk bolýarmyş, ýürekleri-de giňräk, sabyrlyrak, aňlaýyş güýçräk bolýar. Şo hemme testden geçýär. Şol üçin öz ene dilimizde öwrenmeli, oň ýanyna başga-da näme dil bolsa öwrenibermeli. Ýene bir gezek bize salam aýtýan dostlaryň hemmesine salam aýtýaryn. Aw, şäpde şol ene dilimiz barada. Ene dilimizi ýitirmäýliň, başarsak şol bir iki däne-de bolsa türkmençe öwreneýliň her günde. Bir-de şol öz bolup gidişine Dörä goýbermäýliň ýoluny. Se öz gidişi bilen bu baryş bilen dil ýitip gitjek. Dil parsça parsça sözler arapça sözle oturjak. Ýigrimi ýyl soňra görseň, ha men görýän näş wagt e, päler gürrüň berýär türkmençe dik gürrüň berýär diňe feli. Türkmençe. Arz-y şema näme diýýär? Hytnat-y şema arz edeýinki diýen ýaly-la, meselem. Hä, şoňa meňzeş adam muňa aglajagyn-da we güljegin ne bilnok. Aý, sen otur, sen türkmençe gürleşip-de ýörme, sen parsça gürleş-ä diýesiň gelýär-de. Onsoň görüň, parsçany-da dogry oňaranoklar-a. Her bir dili dogry oňarmaly, birinjiden hem öz ene diliňi goramaly. Şol ene diliňem seňki, şony unutma. Seň ata-babalaryňdan saňa gelen bir miras, sen şony hökman mes'ul, şony dogry suratda alyp gitmekine mes'ul. Aý meň çagam beýle bolar we ol bolmaýa. Bir milletiň dilini ýok edilse, seň özüňem ýok bolarsyň, diliňem ýok bolar, ertesi gün sen ýitip-de gider milletiň. Ony-da hiç bir millet arzuw etýän däldir. Şeýle men bu günki gürrüňlerimi soňa ýetirýän. Sizem wagt goýup diňläniňiz üçin köp minnetdarlyk etýärin. Sag boluň. Eger sorag bolsa ýene demen zat edeýin bir seredip geçeýin. Hökman hökman gürleşeris ögürleşeris nirden gürleşjek bolsaňyz telgram bolar whatsapp bolar men hyzmatda yani siz maňa iftihar berýäňiz men sizlerden peýdalanýan hawa köp sag boluň minnetdar Sözlük barada hawa. Şu kelasmidunanniýada şu näme üçin kelasmidunanniýa çünki taryh bilinmeýärda. özleri milletiniň kimligini bilmeýärler. Şol öz diliniň dünýäde gürleşýän 400 million türküň bir bölümidigini, UNESCO şony halkara bir dil hasap etýändigini bilseler, onda haýsynyň kilasdygyny gowy bilerler. Şony bilmeýärler-de. Diňe şu kümmediň içini görýärler. Dünýä, türk dünýäsi diňe kümmet däl-ä. Ol Türkiýeden başla sen ol Çiniň demirgazyk tarapyna çenli bar. Seň bilen düşünişýän gürleşýän adamlar bar. Arasynda uýgurlar da Çinden gelýärler. Oturýan. Aý biraz tapawut bar da oňuşyp gürleşip bilýäňä sen şoň bilen düşünişip bilýäň. Näme üçin dil bir dil. Şondan sen bilmeli seň dünýäň gaty giň. Giň bir dünýäň adamy sen. Şony bilmeli. Şony bilmeseň, onsoň hawa-da, onsoň kemsidýär-de, yzalyň ýazat etýär, şol ýaly bolýar. Hawa ol maşgallarda da aýdyp geçdik dany gürrüňlerde. Indi gulak bar bolsa diňlär da özleri. Ýöne bir beňňäl-la, ýöne her kim her tarapdan aýtmasa, her ýerden ses çykyp durmasa bolmaz. Iň azyndan ýene bir nagt nygtap geçýän. Şol telefon şumary aýdaňyzda, şony türkmençe aýtmagy öwrenişeýliň. Türkmençe aýdyp geçeýliň şu nomeralary. Şoň özi bir gowy hereket bolup biler. Hawa o-da bir söz, äwel türkmendi oňa iňlis soňra parsy diýipdir-dä. Hawa, Jeýhun dostumyzam türkmen at goýmak her bir türkmeniň wezipesi, borjy diýipdir. E sen türkmen bolsaň, elbetde şeýle goýmaly-la, dälem bolsaň türkmen diýip ýörmeli, özüňe arap diý, pars diý, başga zat diý geçiber-de. Hawa, men her hepde şu sagatda gürrüň berýän, onsoň şulary soňra save edip-de goýýan, ýöne agyrrak bolýarmyş. Şuny ýeňil şekilde-de Telegramda bir kanalym bar meniň, şoňa-da atýan, şoňa-da atjak inşallah muny-da, ýöne ertir ataryn, biraz köpräk wagt alýar. Ferhengilugat we ene dilim diýip bir saýt bardyr. Şony zat ediň, ene dilim. Türkmenistanyňky. Bir-de Diwan lugaty türk kaşgar linki bardyr, PDF-i bardyr saýtlarda. Parsça ýazaňyzda çykmar şolar türkçe ýazyň türkçe harp bilen onda çykar şolary alyp bilersiňiz. Köp sag bol Jeýhunjan, köp sag bol. Sizem, senem köp wagt bäri tanyşýarys şeýle, bu ýerde görüp begendim.

Bolýada onda. Köp sag boluň. Sizden rugsat isleýän. Beter agyr bolmasyn faýlymyzda. Men häzir çykýan. Taňryýalkasyn. Indiki hepde ýene bir mit temaň üstünde gürrüň ederis. Häzir bolsa gijäňiz rahat bolsun. Taňryýalkasyn hemmäňize. Sag boluň.